אינגערמאן זאגט מיר, געווען א בית מדרש קענסט נישט גלייבן, פאריאר, א באווארפן, און נעבעך די טאטע און מאמע זענען צוטיילט פונעם חתן, און לאמיר זאגן די צד המאמע האט אויסגעצאלט די גאנצע חתונה, און דער שמש זאגט און רופט אויס, מען גייט נישט ליינען ווילאנג דער טאטע גייט ארויס פון בית מדרש. הנשמע דבר כזה? דאס איז דאך קמצא ובר קמצא, חרוב, ארויסטראגן א מענטש פון בית מדרש ווייל די אנדערע צד האט געצאלט געלט, וויל איך נישט קיין געלט, הייליגער באשעפער דעמאלטס היט מיך פון געלט, אז געלט קען זיין אזא דעינדזשער זאך צו צו מאכן א מענטש זאל מען דארף עס פארשטיין ער האט גארנישט געצאלט ער האט גארנישט געצאלט שיקסט ארויס בית מדרש א טאטע דו ווייסט שוין וועם א טאטע איז א חיה אזוי א גרעסערע חיה ווי דיר וואס וועלן דיינע קינדער זאגן אויף דיר. די טאטע שרייט, און וויאזוי גייסטו אויסקוקן מיט דיינע קינדער? אה, איך גיי זיין אזא ליבערל, הערסט איך גיי לאזן מיינע קינדער? וואס גייסטו לאזן דיינע קינדער? וואס? וועסט הרג'נען דיינע קינדער? העסט א טאטע געשריגן, ס'איז גארנישט געשען, א נייע געשעפט היינט, יעדער בחור ער גייט אויף העלפ, און דער העלפ ווייסטו הערסטו פון דא ביז דארט ווייסטו נישט, ער ווייסט נישט פון דו ביסט דארט, טראסט מיך, זאגט ער דיך, פאר דו געסט אים דיין טשעק, פאר דו געסט אים דיין קרעדיט קארד, פאר דו געסט אים די ביליגע, דו האסט באקומען א ביליגע פרייז, דו האסט אריינגערופן פארדעם, יא דו האסט אריינגערופן די ערשטע צען מענטשן, דו ביסט פון די ערשטע צען מענטשן וואס גייען אים קרוינען פאר אז ער קען העלפן מענטשן. ער ווייסט נישט פון דו ביסט דא, קומט אריין א טינעידזשער, א בחור, א מיידל, מען האט אים נישט געלערנט קיין כיבוד אב ואם, מען האט אים געלערנט אלע חכמות, שבע חכמות, רעכענען, אסטראנאמי, סייענס, איך קען אלעס, אבער קיינער האט אים נישט געזאגט א טאטע זאגט און ס'איז גארנישט אז א טאטע זאגט. קומט אריין און ער זאגט פאר דעם פאר דעם נייעם געקרוינטן מטפל, מטפלת, אז ממש געפערליך, איך האב נישט קיין לופט אין דער היים. די ערשטע זאך, חכמת חכמת העולם, דיין טאטע האט זיך געוואוסט אריינצומישן אין דיין געשעפט און סטראשען אז דו גייסט אוועקגיין וואוינען פון דארט. שעים אן יו, די ביסט א, וואס ביסטע? די ביסט א איד? וואס ביסטע? זאג! שטעל דיך ארויס אינדרויסן אז דאס איז א פעיקע פאות, א פעיקע בוטס, א פעיקע היט, עס האט גארנישט מיט אידישקייט, עס איז א וועג צו כאפן נאר אידישע קאסטומערס, און איך גיי מיט חכמת העולם! וואס איז מיט דיר? די תורה זאגט א טאטע זאגט פאר א קינד, א טאטע האט געשריגן, איז וואס? איז וואס? זאג פאר די קינד, לערן אים אויס,

עט ער זאגן, פיין, אז דו קענסט צופרידן שטעלן, קענסטו אהיים קומען צייטליך, קום אהיים, פרוביר אהיים צו קומען צייטליך, און געהאלפן דעם קינד. נישט דא אריין צו רעדן טאטע מאמע, טאטע מאמע דארפן מכבד זיין, וויי וויי פאר א הענט וואס שלאגט א טאטע מאמע, וויי פאר א קינד וואס מאכט חוזק פאן פון א טאטע אדער פון א מאמע, דו מיינסט מען ווייסט, הא? דו מיינסט מען ווייסט נישט וויאזוי דו פירסט דיך אויף, הא? דו מאכסט דיך טמא וואטע דא, הא? ווי דו מאכסט חוזק פון דיין מאמע אינדערהיים. די מעשה מען קען זיך באהאלטן פונעם אייבערשטן. די ערשטע זאך זאלסטו אהיים גיין יעצט איבערבעטן דיין מאמע, און אז דו ווערסט נערוועז פון דיינע עלטערן זאלסטו גיין אינדערויסן שרייען צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך קען דאס נישט נעמען, כ'ווער איך ווער נערוועז, חס וחלילה צוריק ענטפערן פאר א טאטע אדער פאר א מאמע. דו גייסט חתונה האבן, דו גייסט האבן קינדער, קינדער געבן צוריק פאר די עלטערן אזוי ווי די עלטערן האבן געגעבן פאר די עלטערן, זיי זאלן אויך האבן טענות אויף דיר, זיי זאלן אויך ארום גיין צוטערען, מען וועט דיך אויך באשמירן אין די גאנצע שטאט. דו גייסט ארום פארציילן פאר מענטשן וויאזוי דיין טאטע פירט זיך אויף אינדערהיים, דיינע קינדער גייען דיך אויכעט פארשמירן, ס'ענדיגט זיך נישט דא. מיין טאטע האט געשריגן, לאז, לאז, ששש, ס'איז גארנישט, איין זאך זאג, זאג פאר קינדער, איך זאג ענק טייערע בחורים, אויב טאטע שרייט אינדערהיים, עטס דארפטס נישט ווערן דערשראקן, איך קען די שכן וואס זיי זעען אויס אזוי ווי אינדרויסן, זיי וואקן אלץ אזוי פרייליך, דארט שרייט מען אויכעט, ס'איז גארנישט, א מענטש האט געשריגן, ס'איז גארנישט, נעם עס נישט פערזענליך. ענטפער גארנישט. מ'טאר נישט ענטפערן פאר א טאטע. מ'טאר נישט ענטפערן פאר א מאמע. אה, א מענטש איז זוכה, מ'כבד א טאטע מיט א מאמע. א מענטש קען מאכן עפעס א נחת רוח פאר א טאטע מאמע.